Saglygyň gadryn bilgin hasta bolmazdan burun şu wideoda almanyň saglyk üçin on peýdasy hakynda taýynladyk. Iňlisler her gün bir almany iýseň lukman gerek bolmaýar diýen jümläni gaty halaýarlar. Onuň dogry çözgüdini we bu miwäniň ähli syrlaryny anyklalyň. Alma iň giň gaýran diýetiçeski önüm. Ol ýylyň hemme paslyna duş gelýär. Ortaça ululykda bir alma kyrk-elli töwereginde kaloriýa saklaýar. Muňa seretmezden lukmanlar diňe alma iýip diýete oturmagy maslahat bermeýärler, ýöne monodiýeta bilen meşgullanmagy ündeýärler. Almalaryň segsen göterimi suwdan durýar, galan ýigrimi göterimi bolsa sellýulýoza bolup ol iýmit siňdiriş ýollaryny gowulaşdyrýar we içege bozulmalaryny azaldýar. Holesterini azaldýar. Bu artykmaçlygy nyşanlaryň emele gelmegine getirýär, bu bolsa karotit artilleriýalarynda gan akmagyň bozulmagyny aňladýar, ýagny irde-giçde insult bolmak howpy döremegi mümkin. Koronar ýürek keseli, miokard infarkty, ýürek agyry, angina we başga-da birnäçe keseller holesteriniň ýokarlanmagy sebäpli döräp bilýär. Almanyň düzüminde artykmaç holesterini organizmden çykarmaga kömek edýän Pektin bolup, ol damar ýollarynyň dykylmagyny we ýüregiň agyrsyny azaldýar, çişlerden goraýar. Elbetde, almany onkologiýanyň taýyn dermany hökmünde görüp bilmeris, ýöne onuň flawonidler we polifenollar hakyndaky antitora garşy täsir edip bilýärler. Gözegçiliksiz öýjükli üýtgemeleriň esasy sebäplerinden biri bolan howply erkin radikallary baglanyşdyrýarlar. Immuniteti ýokarlandyrýar, almalardan tapylan C witamini immuniteti güýçlendirýär. Mundan başga-da köp gözlegler almalaryň bronho-öýken ulgamyny, esasanam howadaky zyýanly hapalardan we temmäki tüssesinden goraýandygyny subut etdi. Demir ýetmezçiligini doldurýar. Almada beýleki iýmitlere garanyňda demir azrak, ýagny gyzyl nar we et bilen deňeşdiriňde, ýöne alma onuň işjeň siňmegine kömek edýär, dok saklaýar. Almanyň baý kletçatkalarynyň hasabyna ol doh saklaýar. Ýöne esasy zat alma ýokary hili iýmit siňdirmäge we uglewodlaryň ýaglara öwrülmeginiň öňüni alyp horlanmaga kömek edýär, ýeri gelende aýtsak, almanyň döredýän sähelçe diuretik täsirini hem şu maksat bilen işleýär. Dişi arassalaýar. Alma pulpasy bilen doýan pektinler bakterisid häsiýetine eýedir we, sözüň doly manysynda, agyz boşlugynyň arassaçylygyny üpjün edip biler. Alma gabygy hem gan aýlanyşygyny gowulandyrmak bilen, diş etini massaž edýär we güýçlendirýär. Eliňizde diş şotkasy ýok bolsa, diňe alma iýiň. Maslahaty bolsa ýüz prosent dogry. Beri-beriden tygşytlaýarlar. Möwsümden daşary bedeniň ätiýaçlyklary azalanda, köp ýyllap ýol boýy miwä öwrülen almalar tygşytlaýarlar. Alma witaminleriň we minerallaryň özboluşly toplumydyr. Si witamini başga-da A, K, E witaminleri we B topary Köp yz elementlerini, mis, sink, hrom, demir, ýod, ftor, selen we şuňa meňzeş, we makronutrientler, magniý, kalsiý, fosfor, bar. Kaliý, hlor, kükürt, iýmit siňdiriş ulgamyny gowulandyrýar we immuniteti güýçlendirýär. Bagra kömek etýär. Pektinleriň artykmaç holesterini ýeňip geçmegine, bagryňyza kömek etmegine goşmaça, alma düzümindäki hlorogen kislotasy bedenden oksalik kislotany aýyrýar. Stresi aýyrýar. Ahyrynda alma diňe tagamly. Täze ýasalan alma şarlotynyň burun ysy ähli kynçylyklary ýatdan çykaryp biler we alma çaýy köşeşdirer we uklamaga kömek eder. Saglykly durmuşy dowam etdirmek üçin her gün iýýän iýmitleriňiz sizi has gowy ýaşamaga itergi berip bilmegi üçin yzygiderli jan saglygy üçin peýdaly wideolary seredip wideony paýlaşyň. Sagdyn durmuş hakynda goşmaça soraglara kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Onda indiki wideomyzda görüşýänçäk saglyk bolsun.